Э, син инде сммчы буларак гомумән блогер буларак ничек күз алдына китердем кулыннан бер дә телефон төшми торган э, һәм э, һәр чакта да һәр нәрсәне күзәтеп һәр нәрсәне теге бишенче күзе белән күрә торган хатын кыз буларак күз алдыма китердем без бит инде блогерлар дигәч күз алдына китерәбез гел кулында телефон булган гел нәрсәдер төшереп җөргән гел үз үзенә сөйләнеп йөргән кешеләрне күз алдына китерәбез әйеме Э, өлкән буын вәкилләре гомумән э, теге тимәсез телефоннар кулланышка кергәч үк алар өчен бу әйбер ят булды ләкин инде хәзер алар үзләре дә күнектеләр үзләре дә шул дулкынга кереп киттеләр э, яшьләр дә һаман да менә шул телефонга төбәлеп утыра дип кенә сөйләсәләр дә хәзер үзләре дә шундый ук әйме җай чыккан саен алар шелтәлиләр иде безне хәзер без аларны кайчакта шелтәләп куябыз ә бит менә шул ук телефон ярдәмендә бик күпне башкарырга була мәсәлән күп проблемаларны хәл итеп була Ә, әйтик, шул ук тел, милләт мәсьәләсендә Э, синең күзлектән менә э, ничек итеп башкарып була бу эшне э, безнең тапшырыбыз тел милләт һәм шушы юнәлештә бит инде сөйлибез без тапшыруыбызда менә шушы социаль челтәрләр аша интернет аша телефон аша ничек менә моны үстерергә була кешенең аңына ничек кертергә була әлбәттә социаль челтәрләр хәзер менә бу эшкә бик ярдәм итә дип уйлыйм мин. Кеше күбрәк популяр булса, аңа менә теләсә нинди үзенең башында булган фикерне җиткереп, үзенең аудиториясенә, шул аудиториягә аны аңлатып, үзенә күчерә ала аларның да фикерләрен. Шуңа күрә социаль челтәрләрне алып барырга кирәк дигән фикердә яшим мин һәм бик күп кешегә Аларның социаль челтәрләре булмаса, әйдә эшлик, әйдә ясыйк, дип әйтәм. Чөнки эшкә алганда да синнән сорыйлар, ә синең бармы аккаунтларың дип. Һәм ничә подписчигың бар дип сорыйлар әле. Ансы да, янсы да бар.
Аккаунтларга карап кешенең нинди икәнен аңлап була. Ничек нинди фикер йөртә ул? Кем яклы ул? Нәрсә турында уйлый? Гаиләсе бармы? Бөтен берне менә секундында аңлап аласың. Син үзең сөйләп барасың. Автобиография язып булаймы? Әйе, әйе. Шуңа күрә шелтәләр кирәк. аккаунтлар кирәк, эшләгез, эшкә, тормышка бик ярдәм итә торган әйбер ул. Ә менә тел, милләт мәсьәләсен ничек күтәреп була һәм ничек үсешенә ярдәм итеп була? Әйтик, бүгенге буынны милләтпәрвәр итеп тәрбиялисе килә бит инде безнең, әйме? Ничек менә моңа йогынты ясап була? Йогынты ясарга кирәк ничек? Менә татар телен коткарырга, әйдәгез аны үстерәбез дип Йөгереп, йөрергә кирәк. Сөйләп түгел.
Әйе, әлбәттә.
Ниндидер креатив әйберләр эшләргә кирәк татар телендә. Һәм алар менә татар телен белмәгән, онытып барган, өйрәнәсе килмәгән яшьләр өчен э, кызыклы булырга тиеш. Һәм алар нәрсә микән бу? Менә минем дә шундый текә буласым килә, әйдерем мин моны карыйм, аңларга тырышыйм әле дип уйларга тиеш. Менә шунда эш булдырылган булып чыга. Тартым э, тартылыш булырга э, һәм э, җәлеп итәргә тиеш без шушы ниндидер үзенчәлек белән. Әйе, әлбәттә.
Һәм без татар милләт дигән төшенчәләрне җай чыккан саен кулланабыз. Син дә бит инде татар активисты һәм димәк син үз артыңнан ияреп китүче ниндидер кипеш булдыручы дип әйтегәме? Татарчасын тапмадым мин бу сүзнең. Шулай да зурдан кубып тотынган эшләр, әйтик, проектлар чыгышы ниндидер Өметләнгән зур нәтиҗәләр бирмәскә мөмкин, әмма кайчакта бәлки милләтебезгә хас сыйфатлар да комачауларга мөмкиндер инде менә мондый проектларның ниндидер үсешендә, нәтиҗәсендә әйтик, тыйнаклык, горурлык бәлки, ничек уйлыйсың? Менә проектларны алып барырга миңа үземә бик авыр. Менә эмоциональ яктан мин әзрәк кенә э, Каты янып сүнгән кеше хәзерге вакытта. Чөнки менә ничек ничек тырышсаң да әз булып тоела безнең татар халкына. Тагын күбрәк, яхшырак, әйдә тагын да эштә. Ә үзләре бер яктан эшләмиләр дәйме, ә син эшләргә тиеш. Әйдә менә моны күрсәт, әйдә менә моны эшлә дип миңа язалар минем э, язылучыларым. Һәм бу мине әзрәк кенә үпкәләтә. Ә ничек син үзең эшләмисең? Менә бит синең идеяң бар, тот та эшлә. Нигә аны тагын бәйдә эшләргә тиеш? эшләп күрсәт дип әйтергә кирәк, әйме? Әйе, әйе. Ә алар менә шулай таләп итә башлыйлар, син бит инде башлагансың, әйдә эшлә, хәзер синнән тора дип әйтәләр инде. Бу минем өчен бик авыр. Шуңа күрә мин әзрәк кенә менә проектлардан китеп торырга булдым. Димәк, кеше нәрсә кем үзе эшләп күрсәткәнче, кемнәндер нәрсәдер көтә. Безгә хас сыйфатмы бу? Менә шулай булып чыга кебек тоела инде. Белмим, аннан соң шул татар башын татар э, ашар ашар дигән әйбер дә бар бит инде нәрсә эшләсәң дә барыбер менә ләйлә дөрес эшләми тагын да әтеге э, эшләмәгән генә гаепсез эшләгәннең барыбер абынуларын күрәләр әйе күрәләр янсы да бар шуңа күрә менә мин хәзер э, үземә алдым шундый әйбер татар проектларын Га катнашмаска, име, ләкин аларга булышырга. Э, информатив яктан, э, мин аны рәхәтләнеп эшлим, мәсәлән, миңа чыгалар, без әнә мондый конкурс хәзер бара, болай эшлибез, тулай эшлибез, э, нинди сумга, ничә сум акча алып, безнең турында язасың дип сорыйлар. Битәм татар халкы өчен, татар теле өчен мин акча алмыйм, әйтәм, рәхәтләнеп үзем сөйлим. Минем аудиториям да аны ярата, андый әйберләрне, андый мәгълүматны. Шуңа күрә мин аны акча алмыйча, менә блогер буларак, чыгарам үземнең битләремдә.
Мин күзәттем синең инстаграмда аккаунтыңны, син анда гел русча язасың. Әйе, аудиториям минем 50 проценттан артык урыслар яки татар телен белмәгән кешеләр. Ансы бер һәм комментарийларда мин гел татарча җавап бирәм, татарча язсалар. Мин чөнки мин ике телен дә беләм. Ләкин менә бу аккаунтым иң башыннан киткән иде менә урыс телендә. Шуңа күрә аудиториям шундый төрле җыелды. Анда хәзер казахлар да бик күп җыелдылар. Без дусларыбыз белән берничә видео казахлар турында язган идек, алар интернетта бик актив булып чыкты. Һәм безнең видеоларны бик яхшы карый башладылар Казахстанда. Шуңа күрә менә казахлар да безне мин укый башлагач инде язасың да язасың инде урысча. Э, калган халыклардан э, да ниндидер яхшы якларын үзләрен безгә алырга э, алдынгы якларын без ничә ничектер ябышып калганбыз гармуннарга име гармун моңа булырга тиеш мондый булырга тиеш дигән Тиеш дигән сүз бар безнең, тиеш, тиеш. Әзрәк кенә болай да була ала икән дип уйларга, фикер кертергә өйрәнергә кирәк. Менә әйдә э, мисал буларак китерик әле. Э, син бит инде э, Кытайда да яшәгән кеше, әйтегәме, Балида да яшәгән, Төркиядә дә яшәгән кеше. Әйдә берәрсеннән. Нәрсә алырга мөмкин, мәсәлән, кытайлылардан үзебез өчен? Кытайлылар, мәсәлән, алар бик эшчән халык, монысы билгеле. Алар Бездә ялгау түгел инде. Менә безнекеләр барыбер э, без дип яшибез. Менә минем гаилә дигән әйбер. Ә менә э, дәүләт дип яшәү бездә андый бер әзрәк кенә э, ну, әзрәк. Монда патриотизм булырга тиеш. Ә, алар менә безнең якты киләчәк, безнең илебезнең киләчәге дип эшлиләр. Ә без эшләгәндә әниемә, әтиемә, иремә, хатыныма дип эшлибез. Менә үземнең йортыма дип кенә яшибез. Шуңа күрә менә башта башлыйбыз йорттан, аннан соң бәлки авыл, подъезд булырга мөмкин ул. Аннан соң урам, әйме? Аннан соң шәһәр, аннан соң инде үзебезнең менә Россия Федерациясе турында уйларга кирәк дип уйлыйм. Монда милләтне үстерү һәм телне үстерү турында уйлаганда да нәкъ шулай. Башта үзең турында, аннан соң нәкъ тә гаиләң турында, аннан подъезд, аннан менә нәкъ шулай глобаль уйларга кирәктер, әйме? Әй, башта әлбәттә татар теле ул гаиләдән килә. Ләкин мәктәпләр булмаса, мәктәптә укытмасалар, ул авыррак булачак. Чөнки тирә юньдә интернетта туктаусыз урысча гына. Балаларга әзрәк кенә авыррак. Сеңми ул татар теле. Син аның бел ишетеп тормыйсың. Элек ул җиңел булган. Син бөтен яктан да татар телендә сөйләп Әйе. белгән кешеләр. Ә хәзер алай түгел. Беренче сүзләрне сен яңа сүзне ишетәсең, син ул рус телендә булачак. Сен уйламыйсың да, аның татар телендә варианты Яңгырасы бардыр. ничек икән дип, әйе. Уйламыйсың да, син шул кала ул рус телендә иш- ишетеп ул сүз. Шуңа күрә әйтәм бит, э, арттырырга кирәк. татар контентын ничек итеп арттырабыз без аны әйдә бер генә серем булса да менә мәсәлән минем подписчикларым арасында әмма күбесе татарлар утыра бар араларында урыслар да әйдә тагын да менә шуларны арттыру өчен мин нәрсә эшли алам икән беренчедән калькалаштыру аласың да менә урысларда яки инглизләрдә нәрсәдер яхшы әйбер барлыкка килгән икән тот та шул вариантны татар телендә эшли башыңа уйлап таба алмыйсың икән яңа әйберне менә калькалаштырып торасың әлегә Бу нинди дә булса конкуренция булачак инде рус теле һәм инглиз телендәге булган контентка. Аңлашылды.
Менә синдә шундый акция барды, эме ютубта булга ялгышмасам, татарча сөйләшү акциясе. Бер атна татар бер атна дәвамында татарча гына сөйләшергә, әйеме? Ютубта булмады, ул менә тормышта булды. шулай итеп менә ачуым чыккан иде менә татар теле ул гаиләдә генә булырга тиеш гаиләдә генә калырга тиеш дигән ниндидер мәгълүматлар яза башладылар блогерлар әлбәттә ул түләүле постлар икән аңлашыла инде күренеп тора кеше гомердә дә андый пост язмый үзе теләп һәм минем ачуым чыгып мин әйттем җиде көн буе мин бөтен кеше белән татарча сөйләшәчәкмен эксперимент һәм һәм син җәлеп иттең монда үзеңнең танышларың беренче юк беренче тапкыр мин үзем генә үз уздым аны интернетта сөйләп бардым ә икенче юлы инде митем минем белән буласыз килсә әйдәгез кушылыгыз бер кырыкка якын кеше ахырга кадәр барып җитте анда җитмештән башлаган идек кырыкка килдек чөнки барыбер авырак инде кешеләргә кемдер куркып кала. Кемдер бөтенләй Мәскәүдә ул экспериментны ясады. Аңа күбрәк тә авыррак булды. Әйе, аның якын тирәсендә татарча белүчеләр булмаса тагы да катлаулырак. Әйе, Ну, алар алдан эшкә килеп, менә бу атнада мин татарча гына чишәчәкмен дип, менә үзләренең өстә утырган кешеләрдән ризалыкны алып, шулай экспериментта катнаштылар. Э, мөмкин әйберме бу? Әлбәттә мөмкин.
Бөтен кеше аңлатырга тырыша, э, син аңларга тырыша. Кадерләмәгән кеше искә төшерә үзенең мәктәптә укыганын, татар телен, яме. Бик кызык булды эксперимент. Ике кеше генә минем белән аралаша алмады. Берсесе э, Сириядән килгән бер ир кеше иде. Ул мин урысча гына өйрәндем. Показанча не знаю диде. Ага, показанча булай татарча булды. Казуслы очраклар булдымы, нинди дә булса? Ну, оказывается, э, ничек казус була, чөнки мин бер кешегә дә аңлатмыйдым, нигә мин татар телендә сөйләшәм. Ә минем бит элекке танышларымны да күрәм дә бит, булар аптырыйлар. Ә мин аңа аңлатып тормыйм, мин хәзер эксперимент, түз инде дип, менә шулай гел шулай булырга тиеш дип аптырап калалар алар. Э, ансы кызык булды, әйтәм бит, алар инде менә мәктәптә өйрәнгән бит мин татар теле кирәк булып чыкты бит әле бу бит ди миңа алар. Алар бит татарча сөйләшкәнгә күрә генә Димәк, менә уже 15 ел үткән мәктәптән алар бер тапкырда татарча сөйләшмәгәннәр. Аларга кирәк булмаган ул. Ә менә мин алар белән сөйләшеп кичтем, искә төште. Исләренә төшергәннәр.
Менә бездә э, татар җанлы булса да, татар булса да, татарча сөйләшә белсә дә, Үзен э, татар дип санамаучылар да бар, әйме? Э, татар дип язылган булса да татарча сөйләшә белмәүчеләр бар. Менә халык санын алу якынлаша Ләйлә. Э, менә бу очракта э, менә шушындый тыңлаучыларга, әйтик, подписчик дип әйтик инде язылучыларга, чөнки хәзер бит инде бәлки әлеге минутта радио тыңламаслар да, ләкин бәлки алар Инстаграмнан күрерләр аны. Э, ничегрәк менә аларга әзрәк менә шушы э, үз аңнарын уятып җибәрергә микән? Ул бит вакытында уяналар инде алар. Менә күп очракта мин сиздем, э, татар телен камил белмәгән кешеләр үзләрен ничектер мин татар дип әйтүләреннән оя алмыйлар. Аларга әлбәттә авыр. Теге чын-чын татарлар, татар татарлар дип атыйбыз без аларны, татар телен яхшы белгән кешеләр, аларга э, гел төзәтеп торалар. Блай яз, блай яз, блай әйт дибеме? Аларга әлбәттә авыр. Мин дөрес татар түгел дип уйлый башлыйлар алар. Ләкин алар үзләрен татар итеп сизәләр икән, татар телен бөтенләй белмәсәләр дә, алар татарлар, дип уйлыйм мин хәзер. Элек, әлбәттә, мин менә татарлар, татарлар рәтендә идем. Татар телен белмисең икән, бар кит, кирәгем бар. Син безнең халык түгел.
Әйе. Ә хәзер мин аңлыйм, алар шундый тартылалар. Аларга шул хәтле кирәк татар теле. Алар бөтен җирдән, а, ур- менә, әйтәм бит, татар телен яхшы белгән кешеләрдән караганда алар татар теле милләте өчен хәзерге вакытта күбрәк тәшлиләр. Күбрәк җан аталар әйе. Әйе, аларга татар теле өчен кирәк. Менә алар менә сусаганнар шундый каты. Гаиләләрендә булмаган, мәктәпләрендә булмаган татар теле. Без аларны аңларга тиеш һәм шуңа күрә татар телен яхшы белгән кешеләр хәзерге вакытта аларга ярдәм йөзеннән төрле кызыклы менә Ул Мәрфуга әби булсын Актаныш районында, төрле районнардан булсын име, ләкин алар контент эшли икән татар телендә. Ясагыз сез инде, бер-ике җөмлә өстәгез. Фото гына куеп бармагыз инстаграмыгызда. Теге җәй диләр дә куялар. Әйдәгез инде бер-ике җөмлә өстәгез. Кеше бәлки кереп, карап, укып, сезнең җәйге көннәрегез турында күбрәк белерләр, татар теленә теге якынрак булырлар. Сездә бит ниндидер кызыклы диалектлар да була. Әйе, Бер һәрбер сүзләр, районның әйе, һәрбер үзенеке. районның. Безгә барыбызга да менә казанлыларга бик кызык андый белән укып барырга, карап барырга. Э, Син балаларың белән татарча сөйләшәсеңме? Минем балаларым юк.
Ә, ә син апаңның балалары Апаның белән? балалары, әлбәттә, без татарча сөйләшәбез. Әйе. Э, Әйе, алар инде у- у- алар инде шундый гаиләдә тәрбияләнәләр. Ә, Гомумән, э, менә э, мин сине кыз- шаккаттым татар җанлы булсаң да син әйме э, татар җырларын тыңламыйсың икән. Гомумән татар эстрадасы белән кызыксынмыйсың икән. Бездә ничек күнегелгән? Әгәр дә син Э, татар икәнсең син татар җырларын белергә тиеш син э, татар халык җырларын белергә тиеш аннан соң бит әле менә э, тел өйрәнүнең дә бер ысулы диләр әлеге җырларны тыңлап җыр тыңлап тел өйрәнеп була дип әйтәләр Мин тыңлыйм бит татар җырларын, ләкин Илһам Шакиров булырга мөмкин, Мөнир Ганиева, Айдар Галимов, Салават. Аларны әлбәттә мин тыңлыйм. Алар минем плейлистта бар. Яңа йолдызларны мин бөтенләй белмим. Миңа аларның ничектер текстлары үтми күңелгә. Ничектер җиңелчә кебек тоела. Гел менә күптән түгел менә тырнак ясатырга бардым. Ул салонда гел татарча гына музыка уйный инде. И анда клиплар иде. Клипларны карап утырам, менә анда Ошым килмә 20 клип булды бугай. Барысы да бер төрле инде. Менә алар басканнар каен янында. Чиремгә чүгәләгәннәр дә, җырлыйлар да җырлыйлар. И һәрбер җыры да мәхәббәт турында инде. Бүтән тема юк икән җырлар өчен. Шуңа күрә митәм юк, миңа бу ничектер ардырды. Шуңа күрә мин аны Артур Исламовны тыңлыйсыңмы? Ә, Артур Ислам белә мине, мин аңлыйм ул теге татарлар турында җыр куйган инде. Ә, иә. Аны мин э, Рөстәм абый аркылы гына беләм. Ул куйган үзенең аккаунтына аның клибын. Илгиз Шәйхразиевны тыңлыйсыңмы? Илгизне беләм. Темалары да кызыклы.
Сине ничектер теге Э, мәхәббәт турында теге каен турында чәчәк турында гына җырлыйлар дисәң дә ләкин бит әле татар эстрадасында бар төрлеләр альтернатив җырлаучылар алга мәсәлән тыңламыйм алма булмый булып чыкмый айгелне дә тыңламыйм гауганы да тыңламыйм ничектер менә гауга үзе бит сүзе дә шундый аны әйтәм миңа инде ошамый керми күңелгә мин яратам менә Салмак җырларны элеккеге мотивта, элеккеге аранжировкаларда. Ә менә сез татар яшьләре элеккеге җырларны белми дип әйтәсез менә тыңлаучылар. Өлкә өлкән буын, әйме? Яшь, яшь, барыбер чагыштырмача яшь, чөнки яшь буын, әле хәтта безне дә яшь буынга кертәләр. Яшьләр хәзер башка җырлар тыңлыйлар, алар теге кызыксынмыйлар, алар белмиләр, Тахир Ягуповны белмиләр, Хайдар Бигичевны беләләр, нигә белмәсеннәр? Менә без, менә безнең каршыда Ләйлә Лерон утыра. Илгиз турында әйттегез. Илгизне белән Илгиз белән Илгиз белән мин таныш. Ләкин бер җырын да тыңлаган кеше түгел. Менә чын. Тыңлап кара әле. Кызык өчен генә булса да, менә хәзер эфирдан чыгуга ук тыңлап кара әле. Чөнки аның да темалары төрле. Ә, Безнең э, татар йолдызлары, татар җырчылары да э, төрле темаларны кузгаталар, актуаль темаларны кузгаталар дип әйтер идем. Һәм э, Әйтә алмыйм, аларның җырларын тыңлап татар теленә өйрәнеп буладыр дип. Э, ләкин көйләп кенә булса да, ничек тә булса да, бер генә сүз булса да кереп калырга мөмкин. Менә рез- бераз нәрсә сизелә башлады миңа Мгм. менә татар җырларында, яңа менә альтернатив җырларда. Алар ничектер менә урыс телендә язганнар да ул текстны һәм тәрҗемә иткәннәр кебек. Калька. тоела. Әйе. Шуңа күрә минем колагыма кисе дә бай дип, мин дим, былай сөйләшмиләр бит инде, былай дип әйтмиләр бит инде дим дә, мин тыңлый алмыйм. Ә менә тел өйрәнүне нәрсәдән башларга кирәк? Нәрсәдән башларга була, синеңчә?
Китаптан инде, китаптан аласың да өйрәнәсең, бер, ике, өч дип башта анасы. Хәзер, хәзер китап тотып укып утырмыйлар, син моны Ну юк, кирәк булса утырасың, менә мин утырам, төрек телен өйрәнеп утырам, инглиз телен мин китап тотып өйрәнеп утырам. Бүтәнчә булмый ул. Кирәк икән, дөрес итеп өйрәнәсең кирәк икән. Ә димәк, калырга кирәк түгел. Былай тегеләй былай гына аралашу өчен 10-15 сүзне яттан өйрәнәсең дә инде. Рәхмәт, сау булыгыз, исәнмесез, бетте. Шуннан башлыйсың, мәсәлән. Э, белмисең икән татар телен, Татарстанга күчәсең икән, бер менә 50 сүзне ятлап куярга кирәк. Менә мин шулай күчәм. Менә Һиндстанда яшәгәндә шулай күчтем. Аннан соң Кытайда да яшәгәндә тырыштым инде менә. Аннан минем Кытайдан минем бер генә сүзне истә калды. Шәшә. Рәхмәт. Э, Аблай гел өйрәнәсең сүзләрне. Чөнки син аларның территориясендә. Шул мохиттә яшисең. Әйе, алар белән бер телдә сөйләшергә тырышырга кирәк дип уйлыйм мин. Шуңа күрә бер илле сүзне ятлап куйсаң, син инде алар белән бер рәттән сөйләшә аласың. Ә минем шуны да әйтәсем килә тыңлаучыларыбыз өчен, Ләйлә әле ул полиглот. Ничә тел беләсең, Ләйлә? Ә, Мин өйрәнәм инде менә э, м, мин билингвал булып саналам инде. Рус теле һәм татар теле минем бер рәттән дип өмет итәм. Әлбәттә, татар телендә камил түгел, рус телендә камил түгел. Аннан соңга төрек теле белән, инглиз телен э, мәктәптә укыган идем һәм хәзер дә менә әзрәк кенә э, камилләштерәсең. Э, өйрәнергә тырышам. Ләйлә, бик зур рәхмәт безгә килүең өчен. Ләкин мин күз аллаганча блогер булмадың әле син бер тапкырда кулыңа телефоныңны тотмадың әллә инде. Бүген минем ял көнем. Ә шундый ял көннәре, шундый вакытлары була, әйме, диетик көннәр? Әйе, менә бер атнага бер көнне мин ял көне дип санап алам. Менә бүген ул шундый көнгә туры килде. Димәк, бүген синең юк син алай әйтмә инде, бүген бер генә пост булса да урнаштыр Болгар радиосында булдым дип, я бер генә сторис булса да куй, ярыймы? Татар теле турында сөйләштек, милләт турында сөйләштек дип. Әлбәттә, инде менә шушындый яшьләр булганда, татар активистлары булганда, бүгенге көн белән бергә атлап, яшьләрне дә үзләре артыннан ияртеп һәм шулай милләт өчен җан атып йөрүче яшьләр булганда, Бетмәячәк милләт, Алла бирсә, бетермәскә тырышачакбыз, әйме? Мин аны бетер дип уйламыйм да. Мин ничә бүтәнге шуны сөйләп йөрисең, бетә дә бетә дип. Менә бит куа. Бетә дигәч, бетә дип әйтәләр бит, әйме? Бетмәй дип сөйләргә кирәк. Борылып карагыз, әйтәм, шу хәтле эш эшләнә, әйтәм, шу хәтле кирәк икән, мин менә татар мөхитеннән чыкмыйм бөтенләй. Сиңа кирәк икән, син аны бөтен җирдә табасың. Шуңа күрә бетми ул.